veiah an fapa Jeremiah ah Pathian a kan pekmi ti kha an i lawmhnak kha ngan tuk in an van hmuh tikah Pathian sin lawmhnak bia kan chim lo ti si kho lo ti kha an thinlung hom in van kan thanh tikah hin kan da lawm kan that ti fa bu hi kan tha nuam hi tuk hi kan da lawm um ha ba ti ok tlak se hi tuk hi thil mana kai leo le vei leo chan ah mi tampi nih sunghnak cu tlaknak kan ruah mi thilah an nih chung khang nih Pathian ca an peknak vialte an fapa chuah an lawmhnak vialte hi Bawi Pathian lawmhnak bia kan chim ko lai ti tikah hin a sunglawi takmi Pathian zong nih a cohlanmi a cohlanmi thawhran tuahnak a si hrimhrim lai ti hi kan ruahmi si hmailei caan zong Pathian nih lamhruai hna selaw nak thawng kan chak deuhin amah ram kauhnak ding caah Bawipa nih hmang chin lengmang ko hmah Khrihfabu zong kan i lawm tuk hrimhram ti kha van chim law ṭha lo in kan ruah cha cuti van chim ta kan duh kan i lawm hrimhram

Bandai tutun thawhṭhan ton pah thawn a zeizong phun cakep in a si tikah khan ka fanu hawi khan ṭian hi ka nu hi ra ve hrimhrim ko set tiah khan a ṭana ka fom a chawnh hna i a ṭana kha an ra kho lo keimah lawng kha ka ra he a pu le ṭhawn kan ra i kan tupa te zong damnak a dam pathian nih damnak a pek pumpi kumkhat chung a chuak zong ten a thilam a nung lai tiin an kan zohmi an zohmi kan cia thawngpang lawng ka theih atu lawng lawng hi a minung taktak ka van hmuh khawhmi a si tah khan bawipa thawng in ka lawm tuk tiin ka bia ka dongter keimah he Nomi Pu Nomi nu hi a pu ka si. Nomi pu. kan ni he mitlen le kan um hi ka hmun ah Nomi te inchungkhar nih fanu fapa an nei hna i an pa pa seh thlacam pian ah ding hi bantuk in nu le pa nih timtuan ah an nei pian hai cun bawi pathawh hram zong kha anmah nih an von ham chih Ka Bawipa thawhṭhan zong kha an vun tuahpiak hna i keimah zong nih kai lawm tuk bantukin Pathian chachuah mi fanu fapa siseh Pathian in a dawt ma hai hi an bantukin an langhter ca hin keimah zong na ka rak lawmhpi tuk hai timi kha rawan in cah dingmi hna cu kai lawm tuk Khah tukum hi kan Bawipa Jesuh a thih le a thawhthannak ah hika hin kan Khrihfabu Pu Cinghrun Thang le chungkhar nih thawhthan an kan donpiak i an cung zong ah lunglawmhnak tampi kan nei Bawipa nih thluachuah pe hna seh a chungkhar an rianṭuannak le an zohkhenhnak a bawipa nih lamhruai ko hna sih ti kha van chim kan duh nuam tuk in tu he caw he bok he an thah i a minung tampi nih kan lawmhpi hna tu zan ha inn ah bawipa thangṭhatnak zong kan nei lai cek zong kan ei te lai cu tete cun khrihfabu tampi chawva tampi dih in an kan tuahpiakmi cung zong kan lawm i Khrihfabu thazaang tampi an kan chawn caah an cungah lunglawmhnak tampi kan nei. Bawipa nih thluachuahnak pe ko hna seh tite kha van chim ta kan van duhmi si an cungah lunglawmhnak tampi kan nei.

an ser hna cang hna tikah Bawipa nih cuan a pe ko hna khi ti zong kan chim ko. Tu kha si chek si te ko. Oh si chek. Ah. Si atu he kan Khrihfabu GCBC kan chungkhar simi naomi te chungkhar nih hi bantukin thawthan te a sunglawi tukmi atu lio matluk rian hal lio le zeitindah kan nunnak tiah kan si bang lio ah Pathian nih an innchungkhar cung zongah a luan ciami zongah aa nomi pi le pu zong siseh ngaihchiatnak an tong cu lawng si loin a hi bantukin zei kan tir chungkhar an pa bik zong he rian a tlaihmi thaisen ah saupi kum kum reng lo rian tuan cangmi a rian hna zong rian rinnak a van um tikah hi bantukin khuan khan tila ti minung ruahnak cun hal ngai si men se law bawipa nih an nupa chungkhun chung rian ṭuan an um kum pum hra tlinnak zung se nomi a chuak cem tuak a batei thla zung se cun fapa te Jeremiah zong Pathian na pek tik hna khan Pathian sinah hen mi hi hi minung nih kan tuah khawhmi si lo timi kha an thinlung chungah Pathian i rian ṭuan tikah hi bantukin Khrihfabu kan dihlak thawhṭhan tuahpiak ding kan timh kan lawm tuk kan lunghui tuk hringhran atu zan zong hi kan buainak ruang cu cawn tha mehe an tha vok zong an tha cun ar zong an tha cun nga zong siseh cun phun tling ten te tuah din tuahpiak ding an tim cun nu hna nih changkar siseh ma cun khika hen pe chang timi tiang zong khon te bel hi bel thum bak an van chum tu zan zong kha hika leng khom ding mi hna caah Ah, ve lo kan ti la cu sa ah sacek ah kan chum piak e kan lunghui te tak e kan ni hi chung tuan tu pawl he su khum pawl kan ti la cu ma dong he a kan lom nak sang khun boipa tu ni an chung kha chunga a sachuan a rel chok lom pek lom sa ti kha te ka mun te ben chim ta ka du mi se ka lom ka he an in hnulai an in hnulai se A rem tuk ko. Nomi pate nih sunglawi taktak in thawhṭhan an kan tuahpiak caah hin an cung zongah kan i lawm cun Bawipa nih caanṭha a kan serpiak tiah kan ruah caah khan kan i lawm ngaingai i an kan dah dingmi mehpawl hi Hika hin lai ar bak a chumchum bak sa lai i a hang in ding. Cun hika hin vok, vok bak an kan thah piak i voksa chumhmi si ṭhiamṭhiam. Cun hika hin facang chang ka hin hi um khat te bakin in kan fun piak inn leng lei ah be chang zong um khat um rih cun ka hin arti le khian chinti kiote ding salai cun cawsa kha an ton thluahmah lio in leng ah thaizing ah kio ding si lai cun ngasa hna zong kha theian chinpi he kio i tikhan roast ding kio ding si rih cun khauhsuai zon order ṭhiamṭhiam rih meh phun hmanh hi phun di phun nga si dawh si tu he thaizing he chang zong um rih tu he vuai taktak bak in an vun kan dang hnek thawh ṭhan caan si i

Hi tlawmpal huaha sunsan hram ka kan chim khawh cang lai tiah kan ruah. Tu hi Nomi hawile te an si ko hna hi hi.

Pathian thangṭhatnak program kan van thawk hna lai i a chuakmi kha rak chuak pah ko hna sehlaw tutan tutan zarh holy uh, kan program ah Bawipa nih khuaruah har khin rian a ṭuan i biakinn ah nithum caan in uh, nilini in ningani in zarhtani uh, chunhlan tiang chun Cuhnahnte a sullam pahnih tiang Pathian bia thawngṭha hmual timi tlangtar in kan pastor fa thawngin Pathian bia caan saupi hrawmnak kan neih khawh hnuah a sunglawi tukmi Khrihfa mi hna kan caah sullam a ngei bikmi thawhṭhannak a zummi Khrihfa kan si bantuk tein tuchun ah hika hmun ah nomi tein nupa khuarual chungkhar hna sinin uh, ahohmanh kha a theimi kha khuaruah har lomi khi kan um lo sihmanhsehlaw Bawipa hi neih ruangah khin thangṭhat ding a si lo ti le

Hi ti bantuk in an sabe chan tha chan sulra kan serpiatu kan bianmi kan Pathian an min thangtha si ko seh. Tuzan Khrihfabu ra khomi nan dih la cung kan i lawm Pathian nih thar in thluachuan in pe ko hna seh timi zong kha sabe vun chim ta ka duh. Ika Khrihfabu program ko biakinn zong ah Tampi deuh in thangṭhat i biainn zong ah i pum i thawngṭha ngai ding a si ko nain kha hika ah hika an inn te ah i pum loin le thluachuan ah hal bia loin cu tiin ka inn ah ngakchia mi upa bi tiang Khrihfa vialte member vialte inn tlunglo tiang in a ra chuahmi na kan dawtnak kan hmuh ti ahhin kanmah chungkhat in lunglawmhnak tampi kan ngeih timi kha vun chim ta ka duh ka tale kan vun ruah te kan ni he kan zoh ahcun Khrihfabu ca khin ṭhan ah a tuah khomi kan si lo sihmanhsehlaw ngaihchiatnak kan ton lio zong siseh hi bantuk lunglawmhnak kan ton lio zong khi Khrihfabu nih a kan philh lo hi bantuk hin an khuami an um lo an u an an u an nau an um lo

nan cungah tampi kan i lawm alanghnak tein nan thawng kan thei ahhin kan rak i lawm tuk i kan tu kan fale he nanmah nih zei po te nan zoh pet nai nan rak dir kam nai kan i chon ahhin nan nan zoh khin nak hna le nan dawt nak kong hna hi an kan chim ring kan lawng a rak i lawm tuk i ahhin an mah lawng a hau hman an khuami zong um lomi an si ko na tein khuami khuami bantukin nan rak zoh nan rak themh dih hna tik ah hin kan i lawm tuk in kan saza mahsung te siseh saza chum te siseh i hrimhrim nih nu le pai can ah an kan dirpiak kan zei zong te hen kan tuahpian ti tikah hin nan cung hrimhrim ah hin a hlein kan i lawm zun hruaitu upa nu upa mino nan dihlak te cung thawng kan i lawm tuk ti kha kan chim a hmasaka ka duh kan nih hi a pi le pu le cu kan simit lan in kan ra i zei hmanh a lang hlat cun hi cu ram cu kan theih bantuk kan rian tuan nak hman si tikah hmun khat i a ummi hmanh kha i zohkhenh kho khi duh in a si lo tikah kan zohkhenh kho hna lo hi Jeremiah a chuak zong ah hin kan um ti kho hna lo a lam lo i sizung ah um te zong ah khan a zoh te hmanh hi kan zoh kho lo zeicah tiah kan rian rian tuan nak hmun si tikah duh ko zong in aw kha a ngah lo tikah khan kan um kal kho lo asinaten zumtu mi lakha nan thlacam piahnak thawng le Bawipa dawtnak ve thawngin amah zong dam le lawm tein inn te a lawi i chikkhat te cu kan hong ta ve nan zan khat te kan biak i aa kan ir ṭhan kha lawnglawng kha si. Cun zeidang zeidang thih lonak zong um kho men, cun zeidang zeidang thil zong khi um kho men, sihmanhsehlaw kannih Khrihfabu cu Bawipa nih hin a hlei hna ma kan dawt ko rua tiah hin keimah ruah in ka ruahmi cu hi bantuk in crusade sunglawi tuk in caan kan hman dih hnu ah hin hika hmunhma zong ah Bawipa a thawh ṭhannak ni sunglawi zong tuahpiaktu kan neihmi zong hi a sunglawi phun tuk ah ka ruah i Nomi pa te nan cung zongah kan i lawm i Bawipa nih a thar ka chuahnak an pe ko hna sih ti zong kha kan nunna caan ni iam lengmang

Pathian a thangṭhattu Bawipa sunparnak a petu an chungkhar innlo theng tiah Khrihfabu dihlak nih lawmhnak he ṭamṭinak le Pathian thangṭhattinak caan ṭha Bawipa nih a kan pek caah kan i lawm tuk Bawipa min kan thangṭhat. Cu bantuk caan sunglawi te ngandam tein i khuaṭha te phak hna hi Pathian thluachuah co Pathian sin a rami a si kan lawm tuk hringhran. A zarh khat chung tutan Holy Week cu phundang deuh te khin caan kan van hmang i cheukhat kan nule kan pa hna rawl ul tete zong a thli ten thla kan campiak tu nan um cun mi tampi zong Pathian se tha thazaang thar kan lak lai tiin Nan ong tein can hman tikah hin keimah pumpak mi si ti kha kan chimhmi si. Cu lawng si loin Pathian thangṭhat dingah hin ka lawng Pathian thangṭhat si loin a man pek ko manai thawinak Pathian ka pe kho lo timi an si. David kong cu kan thiam thiam cu a si fawn ti kha kan chimh. Pathumnak ah cun

A tho buk hi an thiam tuk hau te chuang hna. Space a si. Khiang khat leng kai tho lo. Zan ni cun dunak han thaw na cel ti lo. Zo thaw thaw. Thiam tuk.

tibantukin amah duhning carlen na si tiin kan ca thlah tam zungzal mi si zong Pathian nih dawt hi Pathian nih han cuan leo man zong si Pathian nih a fa a atu le a nau le vialte kan ca zong hi Pathian nih a man chin le mang amah zong hi upat ngai atu lio ah thazan der ngai he a pumsa sinak in a rat tum ka si ka thazan le nga bia na chim le na bamnak bia na chim le na kan ti nga ka thazan ni chai lo ka ma kan bia kan bia ko lo na ka ama zo ya lu ma lo khe ko sinam se lo a thazan ni pin lo ta kan ni pin nan singa ya ko lo ri lo ni ka si pathian ni pin ni chan tha ka se to tan chu ni zonga hin chung kan ni chu zonga ku chim na zo ka ngai to kan ni ka le ni zong ka mun chim ta ka lo chu ni kam na

na kan thlennak kan nang kan cham ka lang lo Pathian nih kan cham ne le kan sat ni kha in chim ka tu cun a donghnak in chim ka duh mi jo tu kan fapa te kha mi kha kan sak tu ka hi ka pu hi si ama khan a ma bin ma in tu ve cho kan ti ama ka mo te zong kha a kan that tu thi mi zong kha khi ba nan haya khan a kan donghnak ka kan chim ka tu kan ni chung ka kan ban chan na chu

Mama, Nomi nu le pa nan keimah kai lawm deuh ma tuk a sunglawi mi hi.

tukum thawhṭhan cu Nomi nulepa nih tangka tampi in an kan tuahpiak le hi ngakchia nu pubik tiang kan i lawm taktak si atu lio har le sat i hi tluk i chual wa tampi khrihfabu an kan tangh kan ti ko lai bawipa thawhṭhan in kan tuahpiak mi hi anmah ca zongah sunglawi an thihtlak sala ti zongah rumnak kan hei keimah zong siseh khrihfabu zong siseh kan i lawm tuk an rawl zong hi a thaw taktak si chang hrim he a hlei phun in a thaw ti kha chim ka duh kai lawm Nominu le pa cungah

An thah an tukmi zong a tam taktak. Meheh tiang an thah. Zeipaoh a tam tling bi hi DCBC Khifabu kan lawm taktak sunglawi tein tu rawl ka ei kola cang hi Bawipa nih thluachuahnak an pe ko hna seh chungkhar dihlak

bantukin thawhṭhan ni ni sunglawi kumkhat chung ah vekhatte kan neihmi thinak thawhṭhanmi kan Bawipa Jesuh Khrih thinak kan tei piaknak cu kan Khrihfabu nomi te chungkhar hna nih a kan lunglawm taktak in a kan don piak ca hin kan i lawm taktak a sunglawi taktak Khrihfabu zong lam hna lam nai kan tling dih ti awk kha se Bawipa nih a dongtu in chungkhar kha la thluachuah tampi pe chin ko hna se timi zong kha chim ka van duh kan i lawm tuk Zetin chung tuan na te tlamtling mo zai thlalo a tlamtling mak sana tu ten he me phun te tam bak ka tila cho a zai kan tila nga sa tiang han tu dika hen a kan tlamtling ngai chun kan chum chun mi zong kha a zai kan tila khe kan lung hui ngai kan tila chu te special bak na thot kho chung thot ding ka za ko la lo mo za chu an za la minung he pathian thluachuah se kan tam ngai christmas kum thar ra kan kan tam deuh la ti ka ruah tu ni he bawipa thluachuah se kan lawm tuk tho te la kan ei piak cha mo an chung zong lomnak tampi kan nei e a kan don piak tu chung zong lomnak tampi kan nei ti kha van chim ta ka duh thọ than chu a sung lo cha ka ruah a ruang chu kum dang ye kan tuah tuk bal lo par tor pa min ta khala tuah ka thai la tu ma bai hin la mun tuk sa da Tukum Pathian nih mi lungthin chungah Khrihfabu rianṭuan tu sai he a van i pehtlaih tikah kan pastor pa Reverend Dr. William Than Chin tu zong Pathian nih a hman i Khrihfabu zong kum dang tawn bantuk si loin a hlei khul thisa zong kan tam Pathian ai phawt hi a lang cu nomi pate chungkhar zong Khrihfabu cu bantukin Jesuh Khrih thawhthannak an lawmh tikah Khrihfabu zong an van ka hram tikah hin hi bantuk nun an hrawmmi hi a hlei khun bawipa nih thua chuah nila ti ruahchannak ka ngei minung he la le ah kan cun caw muai mizoram nih an hlanmi le ah kan cun caw muai ti sale

Nan caah Bawipa cawhnak kha tampi hlun ko seh. Te Chin Thau Park tiah. Thank you. Zeitin GCBC na kan hmuhning van van chim tuah tu ni na van kan pumpi e. A tha tuk tu chun hi ka hoi khat ka rak ke pumnak si nan fel tuk na minong si sa nan ri thi suan nan ri thi hoi na phun ma tha tuk nan chol sang ning phun phun he nan rak fel tuk ka ri fa pa lai zo le zamtan ko ning ha hin Pathian nan rak duh nan rak khel tuk Pathian le hin nan rak pe tuk timi hi ka hmuh mi si ka nu kha kan pe ko kan ai sim cang tuk an sai cang ka thi khat ten van chim ko lomi nu le pa cung zong nei lom ning khrifabu cung zong nei lom nak Kaa hnih khat te kam kan chim a ko. Khrihfa bu nan di lak cang kan i lawm tuk ning hram a hi i chun nan col cak le nan thup vai kan in hun hai te hen kan i lawm tuk hmai lei zong ah hi ti te hin pakhat le pakhat i dawtnak i veih i lawmhpinak hi bang lo ten pakhat le pakhat thazaang ron i pe lengmang u ka vai kan i lungsi tuk tu chun ni vai hi tluk i nan kan cong lawmhmi le hi tluk i nan kan dawtmi kan hmuh te han kan i lawm tuk zei zong te chukchuan lei pawl an si zong ah zei lo hi te lei mino tawlre tu an si zong ah zei zong te hi tlam nan tling kan kan in upat tuk hna kan in kan i lawm tuk ti nih ka van chim tampi kai lawm ai halo tu bantukin a ka koi ne tho than ka koi te ne an an ma tho than don long slow te tu he phun phun na ban te le anniversary kum than tlin nak le min cun nomi chwa tha na chun cher maya kum khat tling bia chuah chuak kan ngan te lai cu ma mun lom mi ah kan ka tel khuat ve chang ka lo me tu ban tuk in pathian ne tu ban tuk in ti ban tuk dong kho ding in dir hun zong chia mi hna le ruah nak pek hna zong he ka lo pi tok hna pathian ne hna lei an chung khar chuan nak pe chin kan se te ka ban chim tak du ka lo Atu ni cu Pathian zaangfahnak in a ra chuak khomi Khrihfabu hawi le kom viate an tam ngai. Ka luntling ngai ma cun ruah kan chuanpiatu, an hlei in rea kan thaihpiatu, hmuh khawh lomi a lenglei rei theimi viate an raw chuanmi zong thaw tuk. Keimah ka hmuh ning ahcun minun chuanmi zong kanmah siam an ca cu zaang ah ka luntling ngai.

Lomi party chung he thawhṭhan an kan donpiak hi cu an thiam bak ko. Minung zong kan tling bak ni hun cu. An i ṭhitum kum hrat in si, an fanu kum kuat in si, fapa Jeremiah fapa ngeih si, a ve sunglawi bak kan i lawm bak ko. Hmm, si. Ha, tukum thawhṭhan cu kai cabu kai lo he

Tutan cu Pathian ca cuwa zong an co hrim la a ruang cu cu tu nu le pa upek dak hrim ah upa wa kan pek mi kan lung mui tuk ti kha chim ka duh thank you sise kai lom tu bantukin bawipa tho than ni songah chan tha ka hmuh caah khan bawipa cungah kai lom timi te ka van chim ka dur cun hi ka hin nu mi nu le pa nih tho thannak bawi jesu a thi tho thannak thlacamnak ke amma nih an i timtua anmah nih an dawn ka ti ko lai cu ti tikah hin anmah ka nau le cung zong he tampi kai lawm i bawipa tun thlachuahnak pe chin ko hna seh ti ka van chim ka du cu lawng si lo hi ka khrihfabu TC GCBC GCBC khrihfabu zong bawipa nih thar thlachuah pe chin ko hna seh an sinah atu voi khatnak in an sinah velo kai tel kai pum si nan sinah thangthat a nuam khi kan thinlung a dam kan i nuam tuk a worship kan sakmi zong kha a nuam tuk i ka thei kan i lawm tuk lawm nakin kan khat nan khrihfabu zong bawipa nih let nin thluachuahnak pe chin se law bawipa nih hmailei caah hmailei ah bawipa ram kaunak ca in hmang chin ko hna seh timi te zong van chim ka duh cun nan sia te hna zong nan sia te zong an cungah kai lawm tuk a hi ka hmun ah hin ka nau le zong an zohkhenhmi hna cungah kha kai lawm i kan sia te zong bawipa nih tharin thluachuahnak pe chin hna seh tu chun thong tha zong tha tatak kan lawm tuk timi te kha kan chim ka duh nan za te chunga kai lawm lapa kan i lawm tatak se e atu bantukin khrihfabu pi kan khiri na vialte na kan chan e atu bantukin takka tampi hi in thawhthan ni sunglawi na kan tuah piak nak chungah kan i lawm tuk hrimhran hmailei nan riantuan nan kawl nak zongah Pathian nih in umpi hna selaw nan pok khim khat in Pathian nih Nanmah chungkhar nan si zongah na pu le Nomi a pu le chungkhar an si zongah nan dihlak te Pathian nih nan nun chung vawleicung caan tawi te nan nun chung thluachuah bongmal za he cunpi zungzal ko hna seh nan dihlak chung kan i lawm tuk Nomi pa te chungkhar. Um, Nomi pa te chung kan i lawm tuk e rawl

no thei lo zei zapui lo chi ti ha nan ro lai chu nan ro lai chu tho la mo an tho mo za nan lo nan khim la mo tho ba ni a rio